Mela, nilqgħu magħna lil Mario Mallia, l-Ministru Edward Zammit Lewis, lil Marta Sportelli u lil Marlene Farrugia, u nibdew mill-ewwel id-dibattitu ħanibda bik Martes. Mela, hemm Mart Pembroke illi se tinbih il-kumpanija privata u intom qed tgħidu li hemm xamma qawwija ta' korruzzjoni. Sa din il-kumpanija, d-DB Group, jiġifieri, qed jgħidu li intom kontu qed taċċettaw id-donazzjonijiet minn għandhom u anke qed jinsistu li qed iħallsu l-paga ta' żewġ uffiċjali għolja tal-PN. Xi twieġeb għal din, naturalment, u kif tispjega li minkejja li kontu qed tgħidu li hemm il-korruzzjoni, bqajtu xorta tirċievu l-flus minn għandhom, speċita jiġi flus tal-korruzzjoni? Eħe Peppi, sfortunatament, illum aktar kmieni waranofsinhar, il-Kummissjoni Elettorali ħarġet stqarrija, stqarrija kategorika fejn hawnhekk qalet ċar u tond u kixfet il-falzità tal-Gvern tal-lum u niddejjaq ngħid, il-gideb tal-Gvern tal-lum. Illum għandna Gvern illi dil-ġimgħa ħareġ jgħid illi għamel kollox skont il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Mhu veru xejn imgiddbin mill-Kummissjoni Elettorali illi la rreġistrajtu partit, illi la rreġistrajtu d-donazzjonijiet, la ħriġtu l-accounts, m'għamiltu xejn, ara aħna qegħdin fil-partiti politiċi hawn, aħna rreġistrati, intom ma rreġistrajtux. Ġejja r-risposta Ministru, ġejja Ministru r-risposta. Intom, intom. Il-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni Il-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni kien għaddej jinnegozja l-pre-electoral deals u llum dawk il-pre-electoral deals qegħdin issarrfuhom u waħda minnhom huwa preċiżament il-proċess tal-ITS u ħa nibda ngħidlek għaliex. Mela, li kieku kellna nikklassifikaw x'hemm ħażin bid-deal tal-ITS nistgħu nikklassifikawhom f'erba' punti prinċipali. L-ewwel nett għandek il-proċess kollu mill-ħruġ tat-tender sal-għoti tal-adjudication innifisha. It-tieni punt huwa l-valur tal-art. It-tielet punt huwa ilgħalaq biżthu l-iskrutinju tal-Parlament, għaliex ma ġejtux il-Parlament. U r-raba' punt huwa għaliex dak li ġie propost minn DB Group huwa kontra l-Local Plan tal-lum u mhux biss, imur kontra il-liġi li għadu kif għadda dal-Gvern. fuq l-FAR policy fejn wieħed jista' jibni t-torrijiet. Okej, issa Martes, tista' tirrispondili fuq did-domanda wkoll, jiġifieri vera, tkellimna, hija tajjeb, imma qed insaqsik, qed insaqsik, qed insaqsik. Dwar benefiċċju tad-dubju. Illi dawn qed jgħid, dawn huma stess qed jgħidu li taw id-donazzjonijiet, tajjeb, minn dal-grupp li qed tgħid li hemm il-korruzzjoni. L-ewwel nett, allura dan ġie ġie flus tal-korruzzjoni li kont qed taċċetta? Definittivament, definittivament illi le u se ngħid għaliex. Jekk dan il-grupp ta donazzjonijiet, l-ewwel nett id-donazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista huma kollha reġistrati mhux bħal tal-Partit Laburista u sal-lum għidulhom in-nies il-għala ma rreġistrajtuhomx. Għidulhom in-nies il-għala ma rreġistrajtuhomx. Il-verità hija li din u wriet kemm il-Partit Nazzjonalista Lista ma jinxtarax. Jekk jogħġobkom. Dak li ħareġ illum huwa li l-Partit Nazzjonalista ma jinxtarax. U jekk id-DB Group kien minn għalih illi jekk se jagħti donazzjoni se jixtri s-silenzju tal-Partit Nazzjonalista, ma rnexxilux. Id-deal intom għamiltuha, Ministru, mhux aħna. U mit-torri 'l quddiem nispjega għaliex. Bis-saħħa tal-Onorevoli Mario De Marco għamilniha. Jiġifieri inti qed tgħid li l-proġett tiegħek mhux tajjeb? Okay. How we ġibha mhux Okay, problema mela, tajba. mela, mela, okay, mela. Em, Mela, Ħassaqsi li xi titwi, ħaġa, mela, mela, mela. żgur se nsaqsi. Intom eh, ma ma rreġistrajtux u din hija xi ħaġa li ma nistax nifhem għaliex ma rreġistrajtux. Għaliex? Mela. Għaliex għadkom. Jiġifieri, Mela, la. Għamiltu liġi, għamiltu liġi.

Oppożizzjoni. Mela ejja niddiskutu, ejja inkomplu niddiskutu. Il-liġi. Il-Ministru. Kompli, Ministru. Il-liġi tal-finanzjament tal-partiti għamilha qed inħares quddiem in-nies u nħares f'għajnej kulħadd, partikolarment Simon Busuttil li qiegħed hawn, li ma għandu jkun hawn.

Mhux se ħalli interruzzjonijiet li jsiru. Naf li mix-xalata għandek xi twieġeb hemm barra. Għandek xi twieġeb hemm barra lil dawk l-anzjani li qegħdin jistennew il-mediċini, lil dik il-mara li trid id-dar tal-housing. Agħtiha għax qed toħodli l-ħin. Mela. Kien il-Partit Laburista biss li għadda. il-liġi tal-finanzjament tal-gvern. U l-Partit Laburista kisirha Simon Busuttil is-sena li għaddiet. Ksirtuha intom, għandek id-dikjarazzjoni mill-Kummissjoni Elettorali. Mela, il-Partit Laburista, hemm emenda, ħarġet stqarrija llum. Ħarġet stqarrija llum mill-Kummissjoni Elettorali. Din hija. Jimporta? Kompli, Edward, kompli. Mela, x'qed tgħidilna l-Kummissjoni? Qed tgħidilna parti mill-istatut li aħna Konna daqshekk trasparenti li għaddejna l-liġi aħna. B'kunsens tal-Oppożizzjoni. U aħna għamilniha u intom le. Permettili, kien hemm statut illi ma kellux il-parti x'jiġri minn xoljiment ta' partit politiku, x'jiġri mill-assi tagħhom. Aħna qed ngħidulhom, fil-ġimgħat li ġejjin, fit-tliet ġimgħat, erba' ġimgħat li ġejjin, ħa ngħaddu mill-laqgħa ġenerali annwali għax aħna Għandna, mil-Laqgħa Ġenerali, aħna għandna strutturi demokratiċi. Kemm domtu? Ħa ngħażlu biex fil-frattemp jieħdu donazzjonijiet. U ħa nippubblikaw id-donazzjonijiet. Il-Ministru. Fuq l-ITS. Biex tibqa' tinfurma d-donazzjonijiet. Fuq l-ITS. Ħa nagħmilha ċara. Minuta, minuta. Meta tinterrompu, il-ħin qed jitjieħed minn min qed jinterrompi. Fuq l-ITS. Mela, jiena fuq l-ITS, per square meter, Da min hu il-negozjant illi ħa l-konċessjoni? Qed iħallas, qed iħallas, ta' fuq sew inti. Qed iħallas, qed iħallas. Intom tajtu ilu l-għajnuna. 4,000 darba, 4,000 darba daqs kemm ħallsu l-konċessjoni ta' Smart City. One. Issa, dan ġi ċertifikat mid-Deloitte, issa d-Deloitte hija ditta internazzjonali mid-Deloitte. Martes, ma nistax nagħti każek għax inti fuq l-American University, mhux fuq l-ammonti, inti qed tingħajolha l-għaġin.

miljun. Għalfejn se jagħmlu kombinazzjoni ta' se jagħmlu għax għandna rekord turistiku illi aħna f'erba' snin ġibna nofs miljun turist illi intom għamiltu minn ngħid jien ngħid intu biex iġibuhom. Mingħajr dak il-proġett. Simon Busuttil ħa nibqa' niġri warajh jien.

Meta mistoqsi fuq is-sale tal-ITS, ma riedx iwieġeb Farfan ma kienx komdu qalhom morru għand Projects Malta. Morru għand Projects Malta x'int ma kontx komdu illi Projects Malta u Semi Ħlejqa eh, skoprejna li il-Partit Nazzjonalista qed jirċievi l-flus mingħand DB Group. Inti ħriġt all out kontrija qed li dinja kriminali, qed li hija kriminali. U fl-istessin tgħid li se tagħmel koalizzjoni mal-Partit Nazzjonalista. Nara hemm kontradizzjoni jiena kif mela. se tagħmel koalizzjoni ma' xi ħadd illi qed tgħid li qed jagħmel xi ħaġa kriminali. Ħanibdew daqsxejn fatti imma għax il-fatti naħseb in-nisem barra. Ta' min niċċara u għamlhom sieken sewwa. Mela. Nista' nwaqfek Marlene, nista' nwaqfek biss. Wiġibni għax irridu nifqu. Le, le, le. Irridu nifqu għal waqfa qasira ta' ftit sekondi u nerġa' niġu lura u twieġeb Marlene. Marlene. Ejja ħalli nistabilixxu l-fatti għax hemm barra nies imħawdin u mħawdin bl-ikrah. Naħseb kulħadd jaqbel u kulħadd jaf li aħna tellajna Gvern Laburista. Naqblu? U naħseb ilkoll naqblu illi huwa l-Gvern illi jikkmanda ġol-pajjiż. Taħt dan il-Gvern Laburista li tellajna jiena u intom u Zammit Lewis, biċċa art tal-poplu illi tiswa 'l fuq minn 200 miljun ngħatat Malajr malajr, mhux bħal konferenza ġenerali straordinarja li setgħu għamlu l-Partit Laburista biex jirranġaw irwieħhom mal-Kummissjoni Elettorali, dik għaddew sitt xhur u għadhom m'għamluhiex. Imma dil-biċċa art għatat malajr malajr lil dan in-negozjant ewlieni. bi prezz ta', fl-inverted commas, 60 miljun, imma meta tħares lejn il-karti, inti tara illi dan ħa jħallas ħames miljuni dawn, għaxar miljuni fuq seba' snin mingħajr imgħaxxijiet u l-kumplament jiġborhom meta jbigħ appartamenti. Flok illi Parti minnu lanqas biss jistgħu sal-lum jibnew appartamenti. Tajjeb, u mbagħad xi darba jħallas. Issa, jien għalfejn niġi nitbaqbaq hawn? Għax jiena naqsam ħajti magħkom u naħseb kulħadd jixtieq illi t-tfal tiegħu jkollhom loan iggarantita mill-Gvern mingħajr interess, mingħajr interessi. Naħseb kulħadd jixtieq illi dik il-lista twila tal-housing meta l-kera ogħla infern u qed tkompli togħla, Insolvuha u nagħtu n-nies fejn joqogħdu, naħseb kulħadd jixtieq illi flok ikollu għajnuna fil-pensjoni żieda fil-pensjoni ta' tliet mitt ewro, nagħtu żieda li tirrifletti l-għoli tal-ħajja. Naħseb kulħadd jixtieq illi flus il-poplu u l-ġid tal-poplu jieħdu l-poplu u jitqassam. għall-ġustizzja soċjali kif suppost ġie dal-pajjiż. F'dan il-każ, ħa nirrispondik kollox, ħa nirrispondik kollox. Mela, f'dan il-każ, f'dan il-każ, jekk il-Partit Nazzjonalista għandu xi problemi illi għandu jsolvi fejn jidħlu donazzjonijiet, aħna bħala Gvern Laburista meta għaddejna l-liġi stajna ma ħallejniex lok fejn dawk l-affarijiet isiru, Għax flok għaddejna liġi nofs kedda, stajna, imxejna għal finanzjament pubbliku ħalli l-partiti kemm tal-Labour, kemm tal-PN u partiti oħra. Xi ħaġa li aħna ssapportjajniha wkoll. Il-Partit Nazzjonalista. Il-Gvern Laburista kellu ċ-ċans. illi dan l-abbuż b'intonazzjonijiet u dan il-pro-business żejjed, tajjeb, u l-business friendly żejjed, għax tajjeb li tkun favur il-business, imma li tkun friends of business mingħajr ma tolqot tal-business mhux tajjeb, mhux tajjeb, le, mhux tajjeb. Il-Gvern Laburista.

biex jixtru dar jistajbu. U ma nislifhomx għax m'għandhomx għad-deposit. Jemessu. Ok, jien saqsejtek imma. Inti ħadta bi kbira li dawn in-Nazzjonalisti aċċettaw il-flus. Qisek issa kkwitajt b'rid ġralek. Le, imma kif tista' tkun ma' dal-partit illi inti. Mela, mela, l-ewwel ħaġa, ejja niċċaraw kollox. L-ewwel ħaġa, illum aħna Waqqafna il-Partit Demokratiku. Għandna partit għalina. Issa, il-Oppożizzjoni, l-Oppożizzjoni tal-pajjiż hija magħmula minn dawk il-partiti li mhumiex fil-Gvern. Il-Partit Demokratiku huwa wieħed minn dawn il-partiti. Biex aħna niffurmaw Gvern alternattiv kredibbli prospettiv, aħna nfittxu ilu nibnu fuq it-tajjeb ta' partiti oħra jingħaqdu magħna ħalli fil-mument aħna nagħtu ċ-ċans lill-poplu Malti u Għawdxi jeħles minn dan il-gvern korrott. Jeħles minn dan il-gvern korrott. Korruzzjoni! Korruzzjoni! Biegħtu lill-ħaddiem! Ibiegħtu lill-ħaddiem! Mela, messhom l-isfel. U bagħtu l Zammit Lewis miskin, l-uniku wieħed li għandhom sura ta' nies bagħtu hawn għax ma ġabx il-lil tal-project Malta. Jimporta? Jimporta? Tant, tant kellhom x'jaħbu. Isma' qed Tant kellhom Tant kellhom x'jaħbu illi illi l-art tal-ITS naħħewha minn idej Zammit Lewis għax dak tat-turiżmu suppostu u tawha l-project Malta fejn l-iskandli kollha saru. Meshom jistħu. Ok, mela, Mario. Mario. Le, le, fuq dil-bicċa xogħol. Mela. Mela, ibda minn tal-Partit Nazzjonalista u ġara u minn tal-ITS. Mela, jiena fuq il-bicċa xogħol tal-ITS, għalija wieħed mill-ikbar skandli, apparti l-fatt li l-prezz tal-art huwa dak li hu, u apparti l-fatt ukoll li l-Prim Ministru filli qal li ħa tiġi tiswa 60 miljun u f'daqqa waħda ġiet tiswa 15-il miljun, Però, apparti dak l-argument, Ministru, naħseb jiena, in-nies t'hemm barra, jinkwetahom ukoll il-fatt illi biex isir dal-proġett, l-ITS li bħalissa hemm San Ġorġ, biex tiġi trasferita Smart City, ma nafx jekk għandkomx idea, ħa jiġi jiswa lill-kaxxa ta' Malta mill-flus tiegħek u tiegħi, 74 miljun.

Mod kif imkom ħadtu qed taħlu l-ħin xorta. Suppost qed nipprova nitkellem. Mela Mario, f'idejk, ejja, Mario. Mela, kont qed ngħid illi illi bdiet direct order u rajt li l-kumpanija partikolari u mhix hekk ġiet ejja. Okej, all right. Tajjeb, il-pub- il-pubbliku il-pubbliku ħa jitlef il-flus, ħa jitlef il-flus mill- mill- minn Okej. kemm tiswa l-art. Plus dik għandek l-74 miljun bit-transfer, all right, tal- tal- tal-ITS X'taqsam xejn. fi Smart City. All right. Plus ukoll ma nistax biċċa xogħol, ma nistax biċċa xogħol. li l-pubbliku hemm barra wkoll irid joħroġ il-flus, tajjeb, biex nagħmlu tajjeb għall-infrastruttura ta' dak li ħa jitlaq, tal-mostrożitajiet li ħa jitilgħu. Dawk kollha huma miljuni kbar. Minn fejn ħa joħorġu? Mill-flus tan-nies. Tajjeb, jiġifieri. Carmel Cacopardo qal, Mario, Mario, Carmel Cacopardo qal ilbieraħ Hawn Fidissett qal qal illi l-Partit Laburista hawn il-Partit Nazzjonalista bil-ħaġa illi ġrat illi aċċetta l-flus mingħand id-DB Group u dawn qed jgħidu li ħalsu żewġ impjegati, f'erba' fi 48 siegħa tilef il-kredibilità kollha li kellu fuq governanza. Taqbel miegħu inti? Iva. Għas-sempliċi raġuni, għas-sempliċi raġuni illi l-ikbar diffikultà li għandna bħalissa bħala pajjiż Hija l-idea tal-fiduċja fil-politika. Qed nagħmlu l-affarijiet litteralment billi ngħawġu l-liġijiet, nippruvaw naraw minn fejn ngħaddu, sempliċiment because we don't want to call a spade a spade. Meta ġejna biex nagħmlu l-liġi tal-finanzjament tal-partiti, all right, l-Alternattiva Demokratika kienet ilha għal 30 sena tgħid illi l-finanzjament tal-partiti ma jistax jibqa' jiddependi, tajjeb, minn nies privati Illi jagħmlu tajjeb għall-partiti. Għax dik tfisser li jkollok il-big business li jdaħħal il-partiti fil-but. U kellna numru ta' sitwazzjonijiet, u jien ninsab moralment konvint, u kien hemm numru ta' sitwazzjonijiet, fejn dan kien evidenti. U naħseb l-unika mod kif din ma tiġrix, f'soċjetà verament demokratika, hija li jkun hemm finanzjament tal-partiti mill-Istat stess. Għax jekk ma tagħmilx hekk, qed nispiċċaw li jkollna partiti politiċi li jispiċċaw fil-bwiet tal-big business. U din ħa tibqa' tiġri sakemm dil-biċċa xogħol ma nagħtux kasha. Issa x'ħarġet dil-biċċa xogħol, qisna issa qed naqblu li għandu jkun hemm xi forma ta' finanzjament mill-Istat. Meta, Mario, l-Partit Nazzjonalista kien diġà qabel fuqha din. Mhux qabel. Ejja ngħidu l-verità issa, jew kollox jew xejn. Ħa nsaqsi lill-Ministru. Mela, Ministru, taqblu mal-finanzjament? Mela, ara. tal-partiti minn l-Istat jimporta? Ħudu paċenzja. Ara, kollu totally out of point, u ħanajt għalfejn. Qed nitkellmu, qed nitkellmu, skorretti it-totalità. Dak huwa l-bażi ta' demokrazija. Il-gvern biss tajjeb, l-unika partit li ma rreġistrax il-partit tiegħu. L-unika partit li ma rreġistrax id-donazzjonijiet. Dan huwa l-unika partit korrett. Kulħadd qed jemlek żomm it-tluri fil-lejla. In-nies qed jgħixu ħajja fuq il-finanzjament tal-partiti għax kien il-Partit Laburista illi kien hemm file taħt il-Partit Nazzjonalista. Għaliex ma rreġistrajtux? Illi da mhux qabdu l-għajnuna. Ma qabdu l-kamra. U kif qlajnieh? Qabadna l-ħadd.

il-diskussjonijiet tal-finanzjament tal-partita ġabha partit il-Partit Laburista li għadda liġi. Għadda liġi illi se jkun qed jottemporar oħma. Però taf x'inhi l-pastazata illi ma semmewx il-kollegi? Illi għandek il Simon Busuttil illi fil-mument illi kien mar ixejjer sejjer jekk jiena s-sewwa u l-verità, bl-istess idej qed iċempel in-negozjanti. biex iħallsulu l-pagi, per. Kif tridni nieħdu bis-serjetà l-Simon Busuttil? Kif tridhom in-nies hemmhekk u t-telespettaturi? Tu, tu, jagħmel invoices! Ja, u minn hawn ngħidlu, għamilt aġir illegali! Simon Busuttil falz għaliex inti fil-mument inti fil-mument illi qed tidħaq bin-nies u toħroġhom fit-toroq iċċempel il-big business one tagħmel iċ-ċedoli u tagħmel lill-fatturi biex tgħidilhom dawk mhux pagi Dawk kienu riklami u minn hawn ngħidlu, ġibli r-riklami fejn huma, Simon Busuttil, tini, tini l-invoices, mis-sectistry, mis-sujistry, issa, le, fuq l-ITS, fuq l-ITS, għax Mario qajjem, no, Mario qajjem punt importanti li nixtieq iwieġbu, Mario, fuq l-ITS, ippermettili, mela Mario qed jgħid, ċaqlaqna l-ITS. Biex inħallu l-istess ħaġa. M'għandu x'jaqsam xejn. L-ITS kif inhu, bħala skola, beda taħt il-Partit Nazzjonalista u jien fejn hu tajjeb huwa tajjeb. Kien proġett turistiku li dak iż-żmien għallem in-nies u għamel sew. Lil omm ibki Mikey Refalo. Ippermettili. Lil omm ibki Mikey Refalo għamel sew li għamel. Aħna li se nibnu Smart City, mhux l-ITS, l-iskola li hemm, aħna se nibnu lukanda four star. Paċi fil-hemm kemm trid lukandi! Paċi fil-hemm kemm trid lukandi! Mela hekk, fil-break rajt xi ftit il-kummenti fil-Facebook li qed jgħidu nies, intomx qed tirrispondu l-mistoqsijiet tiegħi, nispera li almenu f'dit tieni parti tirrispondu lili. Mela, ħa nibda bik Martes għaliex il-Ministru ħa diġa mhux ħażin ħin. Mela, saqsejtek fil-bidu se nerġa' nsaqsik issa. Għandek lil Simon Busuttil illi waqt li qed jgħid li hemm xamma ta' korruzzjoni qed jaċċetta il-flus. Donazzjoni u issa qed jgħidu wkoll illi qed jimpjegaw żewġ minn nisa u qed iħallsu żewġ minn nies. Ma telaħħix dik kontradizzjoni. Ejja ejja ngħidu eżattament x'ġara. Il-Partit Nazzjonalista, bħal Partit Laburista u bħal partit ieħor kwalunkwe s'issa fl-istorja, jieħu d-donazzjonijiet bħalma ħadu l-Partit Laburista bid-differenza illi l-Partit Nazzjonalista jirreġistrhom u l-Partit Laburista le. Id-differenza qiegħda hawn, iva. Fuq il-Partit Nazzjonalista fuq Dr. Busuttil. Jekk Silvio Debono tad-DB Group ħaseb illi għax se jagħti donazzjoni lill-Partit Nazzjonalista li l-Partit Nazzjonalista se jagħlaqlu ħalqu, kien żbaljat. U allura, u allura jekk qatt kien hemm ċar x'inhija l-intenzjoni ta' Simon Busuttil. Aċċettahhom imma Simon Busuttil. Hija din ċarissima. Illi, illi Simon Busuttil ġie jaqaw iqum mid-donazzjonijiet ta' Silvio Debono. Ħadhom imma, ħadhom. Mhux ħin ra illi hemm xi ħaġa tinten Ma mhix bħalkom ta'. Għadhom il-pagi. Ma mhix bħalkom. Kompli. Ma mhix bħalkom. Ħareġ u qal din hija deal illi tinten u tant tinten. Wara li nqabad b'idu fil-handbag. Le laqqas xejn. Ħallina. Tant hija deal tinten. Ħallina. Speċjalment fejn jidħol il-valur tal-art li qabel ħriġna l-break ikkonferma l-Ministru stess. Mario Mallia staqsieh u għamel paragun tajjeb ħafna dwar l-ITS b'xi ngħad tiġi rilokata Smart City. Il-Ministru qal wax int ma tifhimx, qal wax hemmhekk se nagħmlu hotel, se nagħmlu l-iskejjel għalhekk ġiet tiswa 75 million. Mela għidli naqra, għaliex ta' DB Group li hotel ukoll se jagħmel u ftit appartamenti beħejtu ilu 15 million. X'għandha x'taqsam? 15 million ġol-Golden Mile ta' Malta. Ħa nagħmillek paragun ieħor. Ħa nagħmillek paragun ieħor. Lanqas fhimtu l-kuntratt. Ħa nagħmillek paragun ieħor. Is-sena l-oħra, issa naqralek il-kuntratt, is-sena l-oħra intom bħala Gvern Ħriġtu biċċa art għall-bejgħ ta' 650 metru kwadru ġewwa Paċeville ukoll. Mhix Seaview, in-naħa ta' fuq fejn hemm l-istyle Mhux ta' Lovenbrough dik. Dik għal dik il-Gvern. Ħsibtek se ssemmi ta' Lovenbrough. Dik il-Gvern 650 metru kwadru biegħha 3.2 million. Imma ta' Silvio Debono 24,000 jiġifieri 40 darba ikbar.

10 miljuni fuq żmien ta' seba' snin. Imbagħad ħa ngħidlek ukoll x'ħin tmorru klawżola 8.2.2 it-tnus u l-fidi taċ-ċnus taf min ħa jlashom, min ħa jixtri l-flettijiet. Ħa nagħti eżempju ieħor. Fort Cambridge, Fort Cambridge li wkoll hija ħafna iżgħar mill-arti li tajtu intom, din kien biegħha 54 million cash on contract, 8,000 metru kwadru

Marlene, Mela, jien qed insaqsik dil-ħaġa, mela inti qisek bħal donnha, hekk qed nifhem sew, kont irrabjata għalli ġara fil-Partit Nazzjonalista fil-weekend li għadda. U fl-istess ħin però, qed li kriminali, però fl-istess ħin, tieni ċa, fl-istess ħin qed taċċetta l-ħaġa qisek, trid tkompli magħhom xorta. Imma bl-istess mod li aċċettajt di tal-PN, ma stajtx bqajt fil-Partit Laburista u taċċetta wkoll il-ħaġa. Ħa nibdew ħaġa ħaġa, mela. Il-punt huwa dan, il-Gvern Laburista sa ta' ġabar 140 miljun xi ferra għall-bżonnijiet tal-poplu u minflok tafahom fil-but ta' negozjant. Dak huwa l-punt. Huwa l-Gvern illi jikkmanda u ħadd iktar. Il-Gvern Laburista kellu ċ-ċans jagħmel liġi fejn la jħalli n-nazzjonalisti u lanqas iħalli lilu nnifsu jobrom minn fuq il-poplu, minn fuq in-negozjanti. U iva, u ħa ngħidilkom għaliex iva lesta illi nagħmel koalizzjoni mat-tajjeb tal-PN, ħa ngħidlek għaliex Pepp. Għaliex il-gvern Imma ġifieri tajjeb fil-Labour m'hemmx?

il-Ministru li kien li huwa msiefer u stidinna wkoll lil Beppe Fenech Adami li jumej ilu daħal li jumej ilu daħal li jumej ilu ma nafx għalfejn qed tibbuja u daħal l-isptar ehm, jagħmel jagħmel eh, operazzjoni u nawgurawlu fejn ħanta malaj. Ma setax ikun magħna xi indispost. U nawgurawlu mela, wkoll fejn ħanta iva, malaj. Għalfejn? Iva lesta li nagħmel koalizzjoni fuq dak li hu tajjeb f'tal-Partit Nazzjonalista bil-punt u l-kundizzjoni, ovvjament din waħda minnhom, li jkollna l-liġi tal-finanzjament tal-partiti li ma tħallix lok għal dan l-abbuż. Imma għalfejn? Għaliex ħa ngħidlek. Dak kollu li jagħmel il-Labour issa u kollu, kollu, tajjeb, imma x'inhuma? Jekk bih iċ-ċittadinanza, min ġabha ċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea? Il-Partit Nazzjonalista. Jekk għandu biljun ewro fondi Ewropej, min ġabhom? Il-Partit Nazzjonalista, jekk bih il-BWSC biex isalva l-Enemalta, il-cancer factory li għadha ddaħħal, min għamilha? Il-Partit Nazzjonalista! Jekk għandna l-istituzzjonijiet. Jekk jogħġbok. Ok. Jekk kompli, kompli, m'għaliex. Jekk għandna, jekk għandna l-istituzzjonijiet fil-pajjiż, liema istituzzjonijiet Il-Partit Laburista li tellajt jien qed iħott, qed ikisser, min għamilhom l-istituzzjonijiet? Il-Partit Nazzjonalista! Mela iva, il-Partit Nazzjonalista għamel żbalji kbar u ta' dawk l-iżbalji ħallas u jien kont l-ewwel waħda hawn u ġejt ngħidilkom neħħuh għax għandu bżonn żmien fl-Oppożizzjoni ħa jirranġa u neħħejtuh. U jien flimkien magħkom poġġejna Gvern Laburista li suppost huwa Gvern tal-ħaddiema u minflok, minflok iwieżen il-ħaddiem, iwieżen biss in-negozjant a skapitu tal-ħaddiema. Ittradixxa l-ħaddiema! Ittradixxa l-ħaddiema! 140 miljun ħadhom minn ġo ħalqu lilkom biex itihom f'but ta' negozjati! Isħu bħala ma jgħidx x'għamlu każa lilkom!

qal illi n-nies ma jridux illi jħallsu biex jiffinanzjaw il-partiti, qal għadhom ma jriduhiex dil-ħaġa. U naħseb di vera nħossuha ġifieri, ma naħsibx illi. Inti mhux qisek meta qed tgħid issa m'għandhom jiġu finanzjat il-finanzjament tal-partiti ġifieri li mit-taxxi tan-nies imorru għand il-partit. Jien naqbel magħha ta' mija fil-mija ġifieri, imma in-nies jidher li mhux qed jaqblu ma' din il-ħaġa. Dak naħseb x'jaħseb il-Ministru tal-Finanzi. Jiġifieri n-nies taħseb li favurha din. Le le, in-nies ħa ngħidlek xi jħossu. In-nies taf xi jħossu. Meta jkollok sitwazzjoni fejn iħossu darba wara l-oħra li l-partiti, partikolarment fil-Parlament, tajjeb, huma fil-but tan-negozjanti l-kbar. għax id-deċiżjonijiet li jittieħdu f'dik iċ-ċirkostanza tmur dijametrikament kontra l-interess nazzjonali partikolarment l-interess tan-nies li huma l-iktar vulnerabbli. Jiġifieri kieku kellna npoġġu żewġ affarijiet fuq il-bilanċ, tajjeb, fuq il-miżien, naħseb jiena, u tippreżenta b'dan il-mod, in-nies jifhmu għalfejn għandu jkun hemm finanzjament tal-partiti mill-Istat għax dik tfisser li jkun hemm garanzija ikbar illi l-partiti jistgħu jaġixxu mhux għax xi ħadd jiġbdilhom l-ispaga, mhux għax xi ħadd meta jkunu fil-Gvern tajjeb jgħid ħa nroxx erba' soldi ħalli forsi tiġini tajba u nispiċċa nbiddel policy mingħajr ma nkun għamiltha pubblika l-biċċa xogħol. Għax let's face it, id-deals tar-raba' sular kienu

Il-liġi kif inhi bħalissa sempliċiment tagħti l-possibilità biss li l-finanzjament jiġi prattikament mill partikament irid jiġi Tħallas il-pagi, jiġifieri. irid jiġi Tħallas il-pagi tal-ħaddiema. Iva tini ċans kellim biżżejjed. Ma tarax. Jien qed ngħidlek. Nista' ngħidilkom kif se jħallsu l-pagi. Jien qed ngħidlek. Għax taf x'qed tgħid.

però jsir b'tali mod li l-partiti politiċi biex jagħmlu l-aġenda tagħhom, tajjeb, u jipproponu liġijiet li huma għall-ġid tan-nies, ma jkollhomx għalfejn jiddependu mill-big business, tajjeb, u għalhekk huwa investiment min-naħa tal-pubbliku li jkun hemm il-finanzjament tal-partiti biex nevitaw li jkun hemm idejna ġol-handbag, għax let's face it, Jiena semmejt ir-raba' sular, semmejt dil-biċċa xogħol tal-ITS, u tista' tibqa' tagħmel li tant, u nista' nsemmi, u nista' nsemmi wkoll il, il, il, il, il, x'ismu, ejwa smagħni, li kien hemm il, il, il, il, il-mijiet tal-eluf li l-Partit Nazzjonalista kien iċċelebra nhar Sarem Vassallo, u bdew ħerġin. Qed jidrilna, qed jidrilna ġo, qisu bħal, bħal, bħal, bħal, bħal, it-tieqa tad-dwejra. Nafu li hemm mixquq fiha. Tajjeb, nistennewha dejjem ħa taqa', sakemm fil-verità dejjem taqa' di. Mhux tort tagħna wkoll. Fil-verità, in billi noqogħdu sempliċiment nagħmlulha daqsxejn tikħil. Mhux hekk u. Xorta hemmhekk ħa nibqgħu, jekk, jekk mhux se neħdu l-pass li f'dal pajjiż verament id-demokrazija nħarsuha anke b'dal mod, ħa nispiċċaw nraqqgħu il-pannu bil-qar aħmar. We need to do it, għax inkella ħa nibqgħu, nibqgħu skjavi ta' min għandu xi jroxx. U min ibati mill-inqas huwa Okay, Min jiflaħ? Okay, Marlin. Mela, Marlin għandek minuta biex tikkonkludi. Mela, aħna Malta nħobbuha, inħobbu l-familji tagħna, Malta jixirqilha aħjar, nistgħu nkunu ħafna aħjar, il-Partit Laburista mhuwiex jirrifletti s-sisien tal-manifest li tellana li hija trasparenza. Li hija l-lealtà lejn il-poplu tagħna. Il-Partit Laburista li tellajna aħna huwa maħtuf minn erba' min-nies bħalma kien il-Partit Nazzjonalista li neħħejna. U għandkom tkunu intkom stess, il-poplu li qed issegwuna, li tagħmlu l-pressjoni biex il-Partit Laburista li tellajna Ikun leali lejn il-poplu Malti u Għawdxi kollu, mhux l-erba' min-nies. Ok, grazzi ħafna. Mario, konkludi. Le, le, naħseb, naħseb l-issue, l-issue fil-verità, full circle minn fejn bdejna. Jien nibqa' ngħid li l-ikbar issue li għandna bħalissa hija l-fiduċja fil-politika. U l-problema hi li jekk ma nindirizzaw ċertu affarijiet, tipo l-finanzjament tal-partijiet li semmejniha, hemm il-kwistjoni per eżempju tal, tal, tal-fatt li għandek il-parlamentari li mhumiex full-time per eżempju għadhom, mela dik tfisser illi jista' jkollok kunflitt ta' interess u ġara kemm-il darba again, tajjeb, li jkollok nies li huma fil-politika u fl-istess ħin għandhom l-interessi tax-xogħol professjonali tagħhom u jkunu f'kunflitt. Mela again, x'inhi s-soluzzjoni? Li jkollok parlament pereżempju li huwa full time. Il-kontradizzjonijiet bejn dak li nagħmlu jew dak li niktbu u dak li ngħidu. Naħseb il-każ li kien hemm tal-villa ta' Toni Bezzin is a case in point. Ma tistax tikteb xi ħaġa u mbagħad l-għada tagħmel xi ħaġa oħra. L-etika fil-politika inġenerali, għalija l-ikbar oxxenità kienet l-issue tal-Panama, jiġifieri qed nitkellmu fuq gvern li suppost tana t-trasparenza u fl-istess ħin għandek kontijiet jinfetħu fil-Panama u qisu ma jiġri xejn. Jiġifieri id-diffikultà qiegħda hawnhekk, Joe, illi fil-politika hemm nies li huma onesti. Fil-politika hemm nies li huma diżgustanti Hemm barra hemm nies, inkluż wieħed minnhom jien, li jiena ddisgustat b'dawk in-nies, però issa għandna għażla. Jew li ngħidu jien m'għandix naqsam, il-politika maħmuġa, tajjeb, nitfgħu kollox mar-riħ u nħallu l-politika għan-nies li huma ddisgustanti. Jew inkella min huwa ddisgustat, bħali, Inxammru l-kmiem, nippruvaw nagħmlu xi ħaġa, tajjeb, biex dal-pajjiż nippruvaw innaddfuh minn persuni li jaħsbu li s-siġġu tal-poter għalihom huwa ċens perpetwu. Ok, nirringrazzjak, grazzi, grazzi ħafna. Mela, Martes, Martes, ikkonkludi, xtaqt insaqsik iva jew le, qed isemmu ħafna illi l-ewwel qed ngħidu li d-DB Group aħna stidinniehom biex nagħmlulhom intervista jew jidħlu bit-telefon, eċċetera, qalulna dak li kellna ngħidu għednieh

tippubblikaw dawn l-invoices. Intom qed tgħidu li tajtuhom reklami. Aħna m'għandna l-ebda problema biex jippublikhom DB Group għax aħna l-kuntratti kummerċjali li jkun hemm nirrispettawhom. Jiġifieri żomm, intom mhux se tippublikaw. Nixtieq nagħlaq. Simon Busuttil huwa huwa l-ewwel kap ta' partit illi verament qed iwettaq politika onesta u ma jinxtarax, tant hu hekk illi meta kien hemm donatur id-DB Group u nħass illi nħarġu l-affarijiet mhux bis-sew, Simon Busuttil tkellem ara l-Partit Laburista mhux hekk għamel b'Ta' Gaffarena, mhux hekk għamel b'tal-Cafe Premier, mhux hekk għamel b'tal-Electrogas, Mhux hekk għamel btal-ITS u jekk hemm xi ħadd illi huwa falz huwa intom. Jiġi hawn jiftaħru bil-liġi tal-korruzzjoni u tlett ijiem wara jmorru jiftħu l-konti l-Panama. Jiġu hawn jiftaħru bil-liġi tal-whistleblower. Imbagħad tagħtu b'rikward ta' miljun direct orders lill-kawpi ta' Għawdex biex jattakka lil Giovanna Debono. Tiftaħru bil-liġi tal-finanzjament tal-partiti u ma rreġistrajtux tmexxu s-Super One minn fuq dar in-nies. Għidilna li Diabela minn fejn qed titħallas kważi 70,000 ġimgħa. Mill-wejserf kif kont titħallas int u ma tmurx. Mill-wejserf titħallas u tieħu travel allowance. Mill-wejserf titħallas bħal Taliha. Dik il-problema. Il-Ministru, il-Ministru. Dik il-problema. Hawnhekk għadu kif għamel allegazzjoni żbaljatissima l-Ministru Zammit Lewis. In-nies huma l-vittma ta' dan kollu. In-nies huma l-vittma. Mistoqsijiet parlamentari joħroġ bl-iktar mod ċar illi l-Ministru ta' dak iż-żmien Leo Brincat kien ta risposta ħażina tant illi ġimgħa wara ikkoreġa l-mistoqsija tiegħu stess. Żamm mitlu wis, iċċekkja l-fatti sew qabel titkellem. Ma niċċekkjahomx. Okej, nirringrazzjakom, ikkonkludi l-Ministru. Mela, tliet punti fil-qasir. Okej, intom għal li jista' jkun, ħa nsaqsik di biss, bħalma saqsejt lilha, hekk jiċċelinġawkom biex tippubblikaw l-invoices tagħkom? Dawn lanqas irreġistraw. Jimporta? Jimporta? Ħu paċenzja issa ta'. Il-Ministru jirrispondili. Ma, Ministru, intom jekk jgħidulkom biex tippubblikaw l-invoices illi għandkom b'mod kummerċjali mad-DB Group. Tippubblikawhom? Mela, aħna li se nagħmlu, li se nagħmlu, Pep, aħna se nlaqgħu l-laqgħa annwali x-xahar id-dieħel, ħa nottemporaw ruħna, ħa nottemporaw ruħna mal-liġi tal-finanzjament tal-partit li għamilna aħna, li għamilna aħna. Mela, mela, ħa nippublikaw u l-mikrofons ta' kulħadd u żommu tal-ministru. Ħa nippublikaw id-donazzjonijiet kollha u tanti serja Il-liġi li għamilna, li tixpruna lill-Partit Laburista fil-Gvern, dik is-serjetà. Lill-Partit Nazzjonalista m'għamilniex. Li rrid inkun naf però tliet affarijiet minn Simon Busuttil jien. Il-liġi tgħidlek iktar minn 7,000, il-liġi tal-finanzjament tal-partiti, trid toħroġ is-sors. F'dak li bagħtu l-Kummissjoni Elettorali, ħarġuh is-sors tad-DB Group, one. Two, jekk huma riklami, iġibilna l-filmat, u jġibilna l-invoices tar-riklami, għax hu qed jgħid riklami, biex jibbajpassja l-liġi kif għamel fiċ-Ċedoli. Tu tri challenge, challenge partikolari, challenge nagħmililu u nħares f'għajnejh, f'għajnejh, f'għajnejh, jgħidli jekk hemmx negozjant ieħor, wieħed jew iktar, wieħed jew iktar, wieħed jew iktar illi illi qed iħallas il-pagi bħalissa. Le, tippermettili, il-Partit Laburista huwa l-partit tal-ħaddiema għaliex erba' snin mill-lum child care b'xejn. Rekord fit-turizmu. Ok, nirringrazzjakom, grazzi ħafna, nifu għal waqfa qasira, kullu ma konfli tiegħu.